Olar üçin ýörite kompýuter satyn almak hökman däl. Ullaryň kompýuterini wagtal-wagtal ulanmak olar üçin ýeterlikli bolar. Bu ýaşly çagalar üçin ýörite oýunlar hödürlenýär. Suratlary boýamak, tapmaçaly oýunlar, bular çaga üçin ösdüriji oýun bolup biler. Sebäbi çagalar uly adamlaryň ýa-da ýetginjekleriň oýunlaryny oýnasalar, olaryň ýaşyna görä bolmandygy üçin oň olarda zyýanly täsir galdyrmagy mümkin. Kompýuter bilen çagalar gatnaşyk gatnaşykda bolanda ata-eneler şony peýdalanmagy başlamaly. Çagalaryň ruhy ösüşini, akyl ösüşini güýçlendirmek üçin mümkinçilikler köp bolýar. Ýa mekdebe çenli ýaş çagalarda kompýuteriň üsti bilen hasap etmegi öwretmek, ýazuwy öwretmek ýaly programmalar bar, olary hem çagalara hödürlemeli. Şeýle oýunlaryň ulanmagy çagalaryň mekdebe taýýarlygyny güýçlendirýär. Mekdebe çenli çagalar mekdep ýaşy çagalaryň kompýuter bilen gatnaşmagyň olaryň ruhy ösüşine uly täsir ýetirýär. Ruhy ösüş diýenimizde biz çaganyň Bilijilik prosesleriniň, çaganyň ýatkeşliginiň, çaganyň pikirlenmeginiň, çaganyň ünsüniň, çaganyň hyýal prosesleriniň ösmegi bilen baglanyşyklygyny bellemeli. Ösdüriji kompýuter oýunlary oýnamak bilen çagalarda özbaşdak karara gelmek, bir täsirden başga täsire çalt geçmek endikleri ösýär. Ösdüriji okuwlar çaganyň döredijilik ukybyna-da oňyn täsirini ýetirýär. Çaganyň indiwidual aýratynlyklary onuň kompýuter bilen gatnaşygyna dürli täsirleri ýetirýär. Birnäçe çagalar kompýuter bilen işlemegi netijesinde özüniň dil mümkinçiliklerini ösdürýär. Birnäçe çagalar kompýuteriň üsti bilen Surat çekmegi öwrenýärler. Birnäçe çagalar öz dostlary bilen kompýuter oýunlary bilen paýlaşýarlar. Olaryň içinde çagalar üçin zyýanly oýunlar bar. Olaryň içinde çagalara e, rehimsizligi, wahşylygy, erbetligi, ahlaksyzlygy öwredýän oýunlara duş gelýär. Bul oýunlar çagalaryň ruhy ösüşine, terbiýesine uly zyýan ýetirýär. Şoň üçin ata-eneler, eger-de çagalar ata-eneleriň ýanyna şu oýunlar bilen, şu oýunlary satyn almagy ýa-da şu oýunlary tapmaga ýardam sorasalar, ata-eneler onuň öňüni almaly. Bul oýun çagalar bul oýunlar bilen oýnamaz ýaly onuň öňüni almaly, gadagan etmeli. Gadagan etmeli we zyýanly täsirlerini düşündirmeli. Çaganyň kompýutere bolan höwesini başga peýdaly programmalara gönükdirmeli. Onda Kompýuter ýa öňki diýşimiz ýaly çaga üçin kompýuter peýdaly bolar, ösdüriji bolar. Ata-eneler çagalar üçin kompýuter satyn alyp berende, garaşylýan howplary göz öňünde tutmaly. Şolaryň biri çaganyň kompýutere garaşlygy. Çaganyň kompýutere garaşlygy dörände çaga töwerekdäki bolýan zatlardan daşlaşýar. Haçanda ata-eneler ýa-da ulular çaga şu kompýuter bilen gatnaşygy gadagan etseler, olaryň Gahary gelýär. Olar öýkeleýärler. Olar ulardan, ýakynlaryndan çetleşip basýarlar. Käbir ýagdaýlarda olar agressiw hem bolup bilerler. Şonuň üçin çaga şu derejä ýetmez ýaly ata-eneler bu prosesi başdan gözegçilikde saklamalydyrlar. Kompýuter oýunlary çagalarda garaşlyk döredende ýa-da kompýuter oýunlary bilen çagalar artykmaç oýnanda, Kämahal olar öz etmeli işlerini unudýarlar. Şonuň içinde çaganyň ýerine ýetirmeli öý işleri, sapaklara taýýarlygy, olar unudylýar. Şonuň üçin çaga mekdebe baranda taýýarlyksyz barýar. Şeýle ýagdaý dörände mugallym hökman suratda şony ata-enelere habar etmelidir. Ata-eneler habarly bolar ýaly, wagtynda habar etmeli. Sebäbi bu ýagdaý Dowamly bolsa, onda çaganyň ýetişigi has hem peselýär. Çaga köp okuw materiallaryny özleşdirip bilenok, yza galýar, çaga okuwa ýetişmeýän çaga derejesine geçýär. Şonuň üçin mugallym şeýle ýagdaýlary ýüze çykarmaly, şeýle ýagdaýlaryň ata-enelere habaryny ýetirip durmaly.